Безнең инде менә Фоат абыйдан башка бер генә мәҗлестә, бер генә бәйрәмдә Фоат абый безнең узмыйдыр, шулай бит? Без һәрвакытта да Фоат абыйлар белән безнең әтиләр шул хәтле якын, бердәм, тату күршеләр булып яшиләр. Һәм мин дә Фоат абыйны менә шул әле Мөслимиягә килеп, шушы йортта килен булып яшәй башлагач, ныклап торып, аның нинди кеше булуын белдем. Фоат абый, сезгә иҗади уңышлар, иҗат чишмәгез беркайчан да суынмасын! Бүгенгедәй шулай матур, шаян, күркәм ир булып сезгә бик озак еллар яшәргә язсын. Кечкенә генә Мактадык бар белән без икенче Бөтендөнья татар конгрессында катнаштык. Өч көн аның белән бергә булдык. Шул өч көннән соң сигез ай вакыт үткән, Фоат абый көн саен төшемә керәсез. Минем дә шулай бит. Көн саен сагынып искә алам. Бәлки инде ул кадәре нигә Шундый данлыклы җирдә булмаса, алай ук та булмас иде. Өч көн, чыннан да, бергә бардык, бергә кайттык, бергә яшәдек. Фоат абый гел үзенең тәрбиясендә йөртте мине. Шул ягы, инде Фоат абыйның әсәрләрен, билгеле, барыбыз да яратабыз. Инде драма әсәрләреннән дә бигрәк мин бик ныгытып, яратып каршы алдым аның Шаһзаман кеше әсәрен, укучылар белән конференцияләр үткәреп. Менә шул чорны, заманны белеп язылган теге Җилләрнең кайсы яктан исә башлаганын белеп язылган иң беренче әсәр итеп кабул иттем мин аны. Өемдә аның Таң җиле әсәрен бер арыган саен ял иткән вакытымда укыйм, ял итәргә кирәк булган вакытта. Шушындый әсәр итеп кабул итәбез. Гомумән, әсәрләрен бик яратам. Ә мин Фоат абыйны әле кеше буларак белмәгәнмен. Әле бит ул әсәр бер әйбер инде ул. Каләм яза инде ул. Ә менә кеше буларак мин менә шушы өч көндә Фоат абыйны нык итеп белдем. Кайда барсак та, Фоат абый белән йөрү бик күңелле, бик рәхәт булды инде, чөнки аңа бөтен кеше эндәшә. Бөтен Казан белә аны. Бөтен язучылар белә. Аның янында булгач, инде миңа да игътибар итәләр. Мин дә шул игътибар эчендә булам. Менә кеше буларак шушында инде ярдәмчеллегендә миңа һәрвакытта да ярдәм итеп, кайгыртып торды. Бөтен кеше белгәчтен, аның авторитеты тагы да үсеп куйды минем алдымда. Менә шушылар өчен Фоат абый басып рәхмәт әйтәсем килде сезгә. Нигә? Тагы да шушындый матур әсәрләр языгыз, матур итеп яшәгез, шушылай кешелекле булыгыз. Мин ихлас күңелдән әйтәм, миндә инде шундый роль булмый, кичә әйттеләр дә, төнлә Сәгать унда бер мәкалә язып аттым, матбугат көненә сорадылар. Анда да хәбәрчеләр слетына чакыралар иде дә, актив хәбәрче дип бүләк бирә торганнар иде. Ул китап була инде, китапханәчек, беренче китап. Шунда мин тирләп-пешеп менә торган идем. Мин моңа лаек түгел, дип. Менә ниндидер шундый тойгы мине гомер буе ул озата бара. Теләк зур күп эшләргә, ләкин күп эшләп булмый. Хәзер нәрсә өстендә эшлим? Мин хәзер Элмә театры өчен яңа пьеса төгәлләдем дип әйтергә була инде менә, май азагына мин барып укыйм аны, июнь башына, алар белән вакыты юк. Хөршидә, Мөршидә, Рәшидә дигән комедия, авыл тормышы, яшьләр тормышы. Мине бик борчый торган, хәзер мин бу темага ике әйбер яздым, бәлки менә Әлмәт театры бормаса инде икесе дә бер үк әйбер дип. Узган ел апрель аенда мин аларга тапшырган идем Йөрәкләр янәшә типсә дигән пьеса. Ул аларның үзләренең заказы буенча язылды. Нефтьчеләр турында пьеса язарга куштылар миңа. Әлмәттә буталып йөрдем, әллә кемнәргә кердем, зур гына кешеләрне күрдем. Бер нәрсә дә нефть турында исе дә килми. Конфликтларны сөйләмиләр, ә пьеса өчен конфликт кирәк. Вакыйгалар сөйләмиләр, куркалар. Йөрдем, йөрдем, йөрдем дә, ну инде мин әзрәк механизмны аңладым. Шунда бер авылны нефтьчеләр шифка алалар, теге ярдәмче хуҗалык диләр бит инде хәзер. Менә шул нигездә авылны саклау мәсьәләсен күтәрдем мин. Моңа кадәр нефтьчеләр авылны җимерделәр, менә хәзер саклау башланды. Чыннан да бу процесс хак, дөрес. Нарчи эшмәләрен төзәтәләр, башка-башка эшләр алып баралар. Мин кичү чатта булдым Риза Фәхретдинов авылында берничә мәртәбә, шушы әсәрне язар алдыннан. Кичү чат бөтенләй танылмаслык булып үзгәргән, урамына керерлек булмаган, хәзер анда гөрләп культура йорты эшләп утыра, обелиск төзегәннәр Җиңү көненә, музей эшләп тора, Риза Фәхретдинов музее, йортлар салалар, Тегермән эшләп тора, Италиядән алып кайтканнар. Тегермәнгә керәсең, менә он тузаны да юк. Менә шушы китапханәгә кергән сыман. Ләкин алты-җиде төрдә онын нитеп тартылып чыга. Гомумән, ярым шәһәр, ярым авыл инде бу. Элек менә аграр шәһәрләр дигән әйбер күтәргәннәр иде Хрущев заманында. Шуның кебек үк нефтьчеләр чын авылны торгызганнар. Менә шушы нигезгә таянып, мин пьеса яздым, авызым саклау турында. Менә бу Хөршидә, Мөршидә, Рәшидә, шулай ук. Инде монысы икенчерәк характерда. Авыл яшьләре, кызлар, менә эш козалар, авылдан кызларын җибәрмәскә, егетләрне үзләре килеп йортка керәме анда, өйләнәме, авылда буш йортлар һаман арта бара, ләкин кызлар китми. Һәм аларның башка принциплары да бар инде. Авылны яшәтү өчен болар үзләре авыл белән идарә итәләр, үзләре күлмәк тегәләр, үзләре ярышалар үзара менә, күлмәк тегү, әйбер пешерү, җыр буенча, ни буенча. Гомумән, хөкүмәт Авыл турына кайгыртмый, авыл үзе яшәргә тиеш. Ничек булса да без яшәргә тиеш, авылны бетермәстән. Менә шушы фикер белән мин бу әсәрне яздым. Ничек кабул итәр театр, белеп булмый. Ә менә уза алмадылар, менә хәзер елдан артык вакыт узып китте. Инде хәзер аңлашылды, режиссер алына алмый, нәрсә, курка. Яңадан читтән режиссер китерергә дигән фикер туды, нәрсә булып бетәр. Менә ул минем язучының эше дә шулай бит инде. Ни өчен пьеса язам? Монда сезгә инде серне ачарга кирәк. Алты ел ярым вакыт узды менә шул китапым чыкканчы каен. Башта дүрт ел чаллыда яттым. Чаллы. Алар басмага чыгып алдым. Ярый, рәхмәт, менә нәшрият бер тиенсезгә аны чыгарып бирде. Ләкин калынмый торган мөмкинлек булса да, мин инде анда җөрьәт итә алмадым, үземнең яңа серләрне тәкъдим итәргә, нәшриятның хәле шулай ук авыр. Менә Әлмәттә Мөҗәһит белән бергә барып кайттык, Әлмәт язучыларының 35 еллыгына, шунда миңа бүләк итте Изаил Зарипов үзенең китабын, 70 еллыкка чыккан инде ул аның. Моннан зуррак Күләме белән, рәсемнәре күп. Калынлыгы бераз юкарак бугай. 210 миллион акча җыйган шушыны чыгару өчен. Ике ел, ди, йокламадым, ди. Ну, инде ул гомере буе нефтьчеләр арасында эшләгән кеше, шулардан. 210 миллион акчаны илтеп, илтеп дип инде, күчертеп, китабын чыгара алган 70 яшенә. Менә безнең хәл шундый хәлдә. Шуңа күрә проза белән бик шөгыльләнәсе килә. Ә драматургия, бүген бит яшәргә дә кирәк. Драматургия, менә пьесаң чыкты, аны ни сатып ала культура министрлыгы, бер инде өч миллион булса да акча бирәләр. Һәм ул куелган саен инде, әгәр дә халык йөрсә, театр әйбәт кенә куя алса, шунда җиде проценты килеп тора. Әле бит Теге идеаль тормыш белән яши алмыйбыз. Яши алсаң иде, менә мин барыбер дә тырышам, инде менә бу китапханәне ташлавым да минем, вакыт калмый язарга дип. Моны мин бик кирәгәе дип саныйм драма түгәрәкләре. Менә Мстиндә Роза алып бара торган бу нәрсәне мин хуплыйм. Телне грамматика белән тәрбияләп булмый. Гафу итегез, бәлки мин ялгышамдыр. Телне бары тик җанлы сөйләм белән генә тәрбияләп була. Безнең әбиләрне карагыз сез, бабайларны карагыз. Тыңлап туеп булмый бит. Менә сыгылмалы йөгереп тора бит. Аның исәнмекәйләрен дип эндәшүләр дә бөтенләй икенче. Бәбекәйләрен дип эндәшүләр дә икенче. Безнең бит телебез каты, тимер кебек хәзер. Ә җанлы тел, менә бердән без, бердән бүгенге балалар бит бездән әллә ни никадәр ала алмасалар, әбиләреннән әле алалар. Ләкин, минем уемча, без әгәр дә чын саф татарча сөйләнә торган балалар тәрбияләргә телибез икән, әдәбиятчылар драм түгәрәк эшләргә тиеш. Драма түгәрәге. Туктаусыз. Нинди өзекләр уеламы? Зур әсәргә тотынуламы? Һичшиксез бу булырга тиеш. Һәрбер кичәдә аның абруе күтәрелә һәм аларны халык алдына чыгарга кирәк. Бердән, кыюлана. Икенчедән бит әле ул драма әсәрен кую, менә актерлар да аны әйтәләр, ул кешене бик нык тәрбияли. Монда бит әхлак мәсьәләсе. Аны бит куйганда барыбер уйлый, кайсы намуслы, кайсы намуссыз, кайсы хаклы, кайсы хаксыз, кайсы башкалар өчен көрәшә, кайсы эгоизм үзенең эгоизмы белән генә эш итә. Болар уйламаса да барыр укучыга сеңә. Бу әхлак тәрбиясе дә. Без менә иртән тәрбия сәгатендә укыган вәгазеңне бу бәреп ега. үзеннән-үзе керә, чөнки ул аңга түгел, ә эчке аңга тәэсир итә. Подсознание дигән әйберне сез беләсез инде, подсознание. Иң кешенең иң көчле тәэсир итә торган урыны подсознание. Менә хис дип әйтте бит әле Роза, поэзия. Әле анда фикер поэзиясе дә бар, ләкин хисләр, алар бит менә шушы безнең подсознание аша керәләр. Менә карагыз Санта-Барбара. Мин аның барысын да караган юк, ләкин бу әйбер безнең җәмгыятькә кертелгән безнең әхлакны таркату өчен. Менә мин аның кайберләрен генә караштырдым. Үзеңнең максатыңа ирешү өчен дигән идея үткәрелә. Подсознаниегә. Анда начар кешеләр дә юк, әйтик. Син, кирәк булса, атаңны үтер, анаңны үтер. Көчле, нәрсә эшли аласың, эшлә, ләкин максатыңа барып җит. Менә шушы әйбер сеңдерелә хәзер яшьләргә. Мафияне ничек керттеләр? Менә мин моңа иманым камил. Спрутлар килеп керде. Бөтен механизмы! Карап торуга гаҗәп әйбәт, менә хәзер дә, бүген дә карыйбыз без аны. Ул чорда менә әкренрәк күрсәтә башладылар аны, башка мафия кинолары. Хәзер шушы дәреслек аша безнең мафиядагы кешеләр Италия мафиясен узып киттеләр. Итальяннар әйтә ди, рус мафиясенә җитеп булмый. Менә аларга инде без тәкъдим итәбез сезнең Таң җилле романы. Казан утларында басылып чыкканнан соң бит бик күп тәнкыйть мәкаләләре чыкты. Иң беренчеләрдән булып шушы сезнең роман турында яздылар. Фоат абыйның, Фоат Галимуллинның тәнкыйть мәкаләсе чыкты. Аннан соң мәрхүм инде Гурий Тавринның Иман яңартканда дигән мәкаләсе һәм минем үземә бигрәк тә инде кызык тоелды Кояш Тимбекованың мәкаләсе. Һәм менә ул аларга караганда инде Нуриәсма образын яктыртканда теге икенче бер бөтен икенче төрлерәк якын килә инде. Менә сезнең фикерне беләсе килгән иде. Кайсы тәнкыйтьче сезнең теләкне җиткерә алды икән? Кояш Тимбекова инде хатын-кыз буларак Нуриәсма образын ачкан бит инде. Принцип дип әйтим моны. Менә сез әдәбият укытучылары, аны исегездә калдырыгыз, сез аны беләсез, ләкин мин аны менә гомумиләштереп әйтәм сезгә. Әдәби әсәр никадәр күп интерпретация алса, бу сүзне аңлыйсызмы? Никадәр күп интерпретация ала ала, Шул кадәр бөек. Менә. Ну, татарча итеп әйтсәк, әдәби әсәр не ни дәрәҗәдә кеше күп төрле кабул итә, менә берсе ак итеп кабул итә бу әсәрне, берсе кара итеп, берсе зәңгәр итеп, берсе башка итеп, берсе башка итеп, ни дәрәҗәдә менә шулай төрле кабул ителсә, Букет кебек килеп чыга бит инде. Әсәр шулкадәр бөек. Чөнки аның керергә тишекләре бар. Бушлык бар. Кешенең фикерләргә, уйларга бушлыгы бар. Әгәр дә әсәр менә тыгыз цементланган кыса кебек, менә укый бөтен кеше, бөтен кеше бер фикердә. Мин әйтмим бу түбән әсәр дип, ләкин бу теге әсәр була алмый.